O wel, diolch yn fawr iawn i bawb am ddod. Mae'n wythnos dda iawn. Gobeithio bod chi gyd wedi mwynhau yr wythnos yn yr Eisteddfod. Uh, dyn ni ma heddiw am bimp o gloch, yr un pryd â'r cadeirio, wrth gwrs. O felly, o mae hwn yn bwysicach. Ie. Yeah. Felly, siarad am y grŵp yym chwyldroadol yng Nghymru o'r enw Datblygu. Dyn ni'n lwcus iawn i gael Pat, oedd yn aelod o... ti'n aelod? ti'n aelod o Datblygu, yma heddiw. Wel, mae'r digwyddiad yma wedi dod i fod achos um, mis a hanner yn ôl, dau mis yn ôl, um, mis Mehefin oedd hi, blwyddyn ar ôl i Def farw, geithon ni ddigwyddiad yn Llambed i dathlu bywyd, gwaith datblygu, dathlu bywyd Def a gwaith datblygu a daeth Pat atyn ni, geithon ni hwyl mawr yn ystod y penwythnos. ond hefyd y rheswm pennaf oedd achos bod um, datblygu wedi ysbrydoli llawer o bobl i ddysgu Cymraeg. A dwi'n gwybod, mae Robert fan hyn heddiw, Robert Bruce o Llandrindod, mae Marcus fan hyn, Marcus o Ken, um, Kent. Dim gair Cymraeg am gent. Caint! O gaint! Ond dwi'n dod o Wrecsam. O ie, dod o Gogledd Cymru'n wreiddiol, ond maen nhw wedi um, dwlu ar cerddoriaeth Gymru a dyn ni eisiau gwybod mwy. Dyn ni eisiau gwybod pam. A dwi eisiau bod rhai o chi er, yn teimlo yr un peth. Uh, felly, gawn ni ddechrau gyda gofyn i Pat um, cwestiwn bach am tipyn bach o hanes y caneuon a falle can arbennig iddi hi, falle mae hi'n teimlo bod hi eisiau rhannu hanes can arbennig. Oh, iawn, um, diolch Mia. Um, Wel, i ddechrau, um, David yn cysau'r ysteddfod. Wel, licen ni ddechrau... O, dechrau gyda dweud ambwyt ti pethe fel Cân i Gymru sy'n dod mor boblogaidd nawr bod pawb yn neud cover versions amdano fe. Ond yym y gân wnaethon ni neud gyda'n gilydd yy i

Felly, pryd dechreuodd datblygu? Ym 1982, so blwyddyn yma ni'n dathlu 40 mlynedd. A mae 'na casgliad yn dod mas i jyst dathlu bod e wedi bod yn 40 mlynedd. So bydd um, canaion o'r dechrau lan i'r gorffennol diweddara. Jyst i ddangos beth yw'r holl um, Wel, yr y yr hanes y grŵp mewn ffordd. A'r amrywieth.
Ie, amrywieth a gwahanol ach- achos enw'r band yw Datblygu, o'n i wastod yn datblygu pan o'n i'n sgrifennu'r caneuon, so ma' gwahanol yym styles a ffyrdd o canu a brofi. Hmm. Yym so ma'r geiriau i gyd wedi dod mas fel bwcled yn Gymraeg. achos ma' pawb isie gwbod beth yw'r gig... Ie. ...ie. Ma' hwnna'n bwysig iawn... Ie. ...dwi'n meddwl i bawb sy'n dysgu Cymraeg, bo' nw'n ca'l gweld y geirie gyda'r... Ie. ...caneuon hefyd. Yym, ga' i ofyn i ti Robert, Rob, y pryd ddes di ar draws cerddoriaeth yy datblygu am y tro cynta? Wel, nôl yn efalla 2005. O'n i'n gorfod dreifo i Loegr pob dydd, awr ac awr yn ôl, ac dechreuais i wrando ar gerddoriaeth Cymraeg er mwyn helpu dysgu'r iaith, ac un o'r grwpiau ddes i o hyd oedd datblygu, ac o'n i'n Instantly o'n i'n meddwl dyma cerddoriaeth i fi achos ers y wythdegau dwi wedi bod yn gwrando ar uh, cerddoriaeth angen ac uh, just uh, y gerddoriaeth a'r llais just uh, yn clico gyda fi uh, mewn instant. Mm-hmm. A felly, ie, yeah, o'n i'n lwcus mewn ffordd achos pryd fi'n meddwl oedd uh, We've had uh, allan casgliad datblygu, felly oedd Hugh Stevens ar Radio Cymru yn chwarae lot. Ac uh, clywed si i gain un yn gyntaf, dwi'n meddwl, a mae hi dal fy, fy, fy gan, fy hoff gan datblygu, dwi'n meddwl. Ac os hefyd, fel o'n

geiriau i gneio. Felly, y guddorea oedd y gyntaf. Ond ti'n dechrau biclo mas geiriau a ti'n dechrau meddwl, wel, mae hynny'n meddwl i fi hefyd. A hefyd, ti'n dechrau pigo lan bach o uh, tafodiaith, bach o am iaith Ceredigion ac yn ie a a ma' hynny yn yn rili codi diddordeb yn y A ni'n gwybod pa mor bwysig oedd Ceredigion i Dave. Yy achos yn ystod y penwythnos yym wel ges i agored llygad achos gethon ni weld ffilm ar y nos Wener. Oedd hwnna'n ddiddorol iawn. Beth oedd beth oedd enw'r ffilm? Yym. Wil.

datblygu? Yy, wel dechreuais i dysgu Cymraeg tair blynedd yn ôl, rhywbeth fel yna, a o'n i'n just trio ffeindio caneuon Cymraeg, a ffeindiais i rhywbeth ar YouTube, Distant Dreamer 93. Mae, mae weithio yn y channel really da, achos mae llawer y geiriau ar y fideos a stuff fel yna. A ffeindiais i yy y teimlad wrth gwrs a o'n i jyst eisiau clywed mwy i, fel, fel mae Rob yn dweud mae'n jyst clic ar fi a o'n i eisiau ffeindio mwy cyneuo yn uh, cyneuo yn o'n i'n jyst dig bach deeper a dwi wedi ffeindio mwy a mae'n a lot o stuff a Spotify a stuff fel yna a wedyn pan ti'n ffeindio ffrindiau yn y, yn y er, yn y dosbarth neu rhywbeth fel yna, ti'n dechrau siarad am datblygu a mae gen i lot o dysgwyr eraill sy'n licio datblygu. A mae'n y grŵp ar y Facebook o enw Datblygu Your Welsh. Datblygu... Datblygu yeah, yn, yn, yn Saesneg, ie. Yeah, datblygu Your Welsh. And mae'n 250 yn y grŵp a mae nhw'n jyst siarad am stwff fel datblygu a mae Pat yn daylight he he hefyd. Ie, so mae'n rhaid i rywun cael ei trin. Ie, cael ei llygaid a popeth. A fel arfer, dwi trefnu penwythnosau yn y, yn y radal yma i dysgwyr i dod i aros efo fi a uh, treulio amser jyst siarad Cymraeg a ddefnyddio eu Cymraeg a penderfynus i gwneud un i dathlu, datblygu a roedd yn

A wrth sôn am yy datblygu in Welsh neu your Welsh? In Welsh yw e? Datblygu your Welsh gyda ti. Your Welsh, ww. E, reit, felly Gisela sydd wedi dechrau'r grŵp, mae Gisela yn byw yn yr Eidal. Felly, yn anffodus, mae wedi bod i Gymru dwywaith blwyddyn yma, oedd hi ddim gallu fforddio ddod tro yma, ond uh, mae hi wedi bod yn help mawr yn y cefndir. Ac mae hi eisiau sôn hefyd bod hi'n bwriadu dechrau grŵp sgwrsio um, am ddatblygu ar Zoom. Felly bydd yna grŵp sgwrsio yn, yn dechrau cyn bo hir. Felly edrychwch mas am uh, datblygu o Welsh ar uh, Facebook a gewch chi fwy o wybodaeth. Mhm. Gawn ni ddod nôl at y geiriau, Marcus, achos dwi'n gwybod bod Gisela Nes i ddweud wrth y cyfryngau bod Gisela yn gwybod y geiriau i gyd i bob un can o datblygu, ond dwi'n gwybod bod y geiriau wedi bod yn bwysig i Gisela wrth iddi ddysgu Cymraeg. Felly, be, beth wyt ti'n teimlo? Oedd y geiriau wedi helpu ti? Ie, yeah, yeah, mae'n rhyddid, achos o'n i siarad efo ni cwpl o wythnos yn ôl, a gwedodd ni, Ble wnest ti ffeindio y, y, y gair Marcus? Rhywbeth, dwi ddim yn siŵr beth ydy'r gair, rhywbeth cymryd na, a o'n i deud a datblygu. A, yeah. you know, so, a, dwi'n meddwl mae'n bwysig i gael rhywbeth i canolpwyntio, you know, just i helpu ti dysgu ar y iaith. Uh, ti'n ti, ti just dysgu geriau ar y ffordd i Cymru, a dwi'n absolutely dylu chwarae datblygu pan Dwi'n gyrru trwy Cymru.
Un o'r yym bobl dath ar yr penwythnos 'ma, George, oedd e'n gweud bod e'n redeg a pob tro mae'n mynd mas mae e'n mynd gyda datblygu yn y headphones a oedd e'n yy jyst yn cael Spotify yn gweithio fe bod e wedi gwrando ar mwy o caneuon datblygu na unrhyw person yn y byd.
Oh wow! So mae pobl yn mynd yn eitha obsessed fi'n credu. Achos mae eisiau gymaint i ddysgu. Os ydych chi yn dysgu Cymraeg, mae mwy a mwy trwy'r amser. Yeah. A, yeah.
Faint ydych chi wedi gwneud tramor? Achos mae Giselle am byw yn yr Eidal. Dim byd. Na, dim byd tramor. Wel, so mae beth wedi bod na, tramor, ond mae bobl gallu clywed ni, beth bynnag yn y byd maen nhw. Yeah. Ac

Diddorol iawn. O, os na i, wel, ni di dweud mae hanner awr yr sesiwn. Oes na gwestiynau yn dod o'r gynulleidfa? Dim, dim, dim cwestiwn, ond dwi'n nabod Gisela. Gisela. Yeah. Um, ac anfonais i cli oherwydd mae, mae

Dywedais i, Ga, yy, wyt ti'n hapus jyst i symud achos da ni eisiau gwneud llun? A dywedais i, wyt ti'n licio datblygu? A mae o'n deud, o oh, ie, yeah, mae o'n legend, mae datblygu, mae Dave yn legend. Yeah. A dywedais i, wyt ti'n nabod Pat? A mae o'n just like, boom. Oh. mae o'n like, oh, mae, mae peg yn agor. Uh, o'n i'n

ffitio y geiriau ar-lein nawr, neu, neu mae nhw'n lle well yn lle? Wel, mae yna bwcled oedd uh, gyda y tri LP pan gyda nhw mas ar CD gyda'n gilydd. So mae gyd o'r geiriau ar y gyfer reina. Ond gyda'r casgliad sy'n dod mas blwyddyn yma, bydd gyd o'r geiriau pob gan

Ie. A Marcus, pa un yw dy hoff gan di? Wel, o'n i'n mynd i ddeud uh, Redig yr un, dwi'n rili really licio'r y stori tu ôl, achos maen nhw'n cyparu cariad er y uh, uh, ceffylau ras. Hmm. A dwi'n just really, really mwynhau. Sorry, i gen i, sorry. Gen i. Um, yeah, so dwi'n really licio. Ond Yy o'n i'n gwrando ar lot o datblygion, wnes i ddim clywed yy cyn symud i'r dde. Yy o'n i'n gwylio y rhaglen Caerdydd a clywais i symud i'r dde a o'n i o'n i'n jyst blown away o cyn symud i'r dde a wnes i ddim sylweddoli yy oedd datblygu yy o'n i'n meddwl waw o. Ie nes- nethon ni wario hwnna yn yr angladd. Ie o waw. Wyt ti isie chware hwnna nawr? Ie ie. Dw bo fi'n dweud rwbeth am

Ie. Ie. A diolch i Malcolm Wynne hefyd sydd wedi wneud y darlun a ia, felly um, artist uh, talentog iawn. Ac wrth gwrs, oedd e hefyd yn canu yn debyg iawn i steil datblygu. Ie, wel, um, y caset cynta cafodd ei recordio yn studio Malcolm Dale. Ie.
A drefnon ni'r digwyddiad yn Llambed a dyna pryd nes di Pat fynd i weld, dweud y stori, nes di fynd i weld Dave yn canu, ia? Ges di wahoddiad gyda Dave? Ie, ie, yym...

tro cynta. Wel,
fel oedd Rob yn gweud, unwaith ti'n clywed llais David, right, okay. does dim edrych nôl, na dim newid yeah.
A oedd rhaid i fi fynd o mas just beth o'n i eisiau. O'n i'n edrych am rhywbeth o'n i eisiau licio yn Gymraeg. A hwn o fe. So, yeah.
nes i weld grŵp yn ware, a o'n i wedi prynu'r cassettes o pethau, a just gweud, o, ble ff- ff- ble alla i cael mwy, t'mod, tro nesa i neud casedd? A wedyn o, jyst edrych ar tŷ y cyfeiriad. So nes nes i dechre sgrifennu a nethon ni fel dod mewn ffrindie a wario gyda'n gilydd a dod yn gariadon. Ond yym ie. Ie.
Cwestiwn arall? Sgai ofyn, diolch. Ia, yym Ch'mo', ma' yym datblygu wrth gwrs ar ôl fy chadw drwy'r cassettes a drwy'r CDs a bob peth, ond wrth gwrs ma' 'na archif llawer mwy na hynny, yr archif y caneuon, yr archif papur. Oes 'na fwriad i hwnna fod yn rhan o'r archif cenedlaethol, uh, Screen a Sign, dydwch yn y Llyfrgell Genedlaethol yn y pen draw, fel bod hwnna yn cael ei ddiogelu ar gyfer y dyfodol, oherwydd chi'n gwybod, mae yna gyfle i wneud lot o waith ymchwil yn does yn seiliedig ar y gwaith arloesol mae datblygu wedi wneud i gyfraith.

A o'n i gweud David, oedd y llinell tu ôl i fi yn mynd hirach a hirach. Ac yym pan o'n i'n, o'n i wastad yn gwrando ar Radio 3 gyda'r um, dwn tap, dwn a fel cnocio o pren a pethau fel yna. So oedd e'n dod â gyd o'r pethau ni'n siarad amdano, doedd e mewn uh, gan. A ie, shwt ma' pethe fel 'na jyst yn digwydd. Caneuon yn jyst yn dod trwy sgwrsio am bethe. Ie.
Wel, meddwl am y penwythnos yn Llambed, yy, oedd Hap a Damwen yn chwarae yn y nos ac ar ôl meddwl oedd Aled yn mynd i siarad fan hyn heddiw, oedd e bod ar y panel, felly yym flwyddyn nesa, gobeithio cael yr un fath o benwythnos eto yn Llambed.

a oedd bobl o'r dref yn edrych miwn i weld beth yw hwn, beth sy'n digwydd man hyn. Ie. Oedd rai bobl ifanc yn cerdded mas ac oedd, alla cael ein arian nôl os gwelwch yn dda.
Ga i ddweud stori i orffen? Oedd Pat yn neud set DJ ar y noson. Reit, ti Pat. A wedyn ges i neges gyda um, y trefnwyr, achos wnaethon ni gynnal y noson mewn, yn Neuadd Victoria, ac mae yng, yng ngofal criw di Gymraeg. Maen nhw'n chwilio mwy o gerddoriaeth Cymraeg i chwarae. A gofynno nhw i fi, wyt ti'n meddwl fydde Pat a diddordeb wneud set y DJ ar noson o Welsh Whisperer?

Y cyfle.
Beth fi'n mwyn... Ie, yeah, beth fi'n mwyn deud ydy... Mae'n... Pan ti'n dysgu, mae'n really hawdd meddwl bod y byd Gymraeg yn byd romantis, yn byd uh, gyda bobl mm. gig, gyda bobl perffaith, sydd gyda cyfrinach, a pethau fel yna.